आ ना एक काम करते तो छोड़ा के कत रखते कल के गो हमरो सिखा दे मिस्त्री बना दी है हमहू बनाब मूर्ति कते नीक से माटि लगेने रहिए कह तऽ केना लेभरि लिभरि देलकै या केना के छोड़ा के की करबै तब ने सार हम ककरो दि- ध्यान दैत रहै छियै साफे कोइ कमेतै तऽ अपने लए ने कमेतै लुरि रहतै तऽ कतौ कमा के खेतै जय हे सरस्वती माँ एकरती तऽ आगाँ ओहो छोड़ा के बुद्धि धऽ कनियो तोरा लग तऽ भंडार छ बुद्धि के तोरा से बढ़ के ज्ञान केकरा छै तू चाहे छ तऽ रहै सब पर्वत कर छ पर्वत के राय बनबै छै कनिए लेकिन ओकरो दिमाग दिह बुद्धि दिह एक रती लुरि बढ़िया से बनेतै किछो काम करतै तब ओकरा बरकत हेतै देखी तऽ केना केना कऽ ढोरना छै कहलियै नहि बनेबै एहिबेर हमरा साफे नहि मन रहै मूर्ति बनबैके अपना से भीड़ पड़ते आब हम ते हाथ दुखाइए तत्ते तू कब ततनी अंगना घर के काम आ ततनी ई छोरी जहिया से बाजार से एले है ये गटा काम नहीं करे छे कोने छी गे

अथी है जो आ तू हरदम टिप टाप करते रहै छी कथी सब लागत मोबाइल चलाउ न चुपचाप जोरे न मोबाइल में तू की देखै छी ए अखनी तोरा पढ़ै लिखै लै ई अखन हम बीघा बीघा खेत बड़ा के पोखरि कात कात सब बेच लेलिए है है कहै छै तोरा पढ़ै खातिर मोबाइल का हम सकमा चूर उठा देबो ए बाबू तो भाषा नहीं कर जो ना डांस में निकल ना जो ना देखै छ रहलै कहै वाला आइ काल्हि के युग में धिया पुता तोरा परीक्षा लग चाल छौ कम से कम पढ़बही तब न हेतो गे ए हमर दिमाग नहीं खराब कर बुझलिए ना गेली कि नहीं गेली तू कतऽ जेबै जो हम हम अब परीक्षा नहीं दे बुझली ना तोरा कहले सरस्वती मूर्ति लग जाल छै ना ले चल छै न त लग जाल छै कि लग जाल छै हां बाजी हमरा जब कहना रहियो हमरा सरस्वती पूजा लग जाल छै मूर्ति लाइब दे हम पूजा पाठ कर तोरा सुनली नहीं अरे देखना तो ना टोल पर बनल जा त हिठ ना जा के पूजा कर ले भी त नहीं है ना अंगना में लाब अपना घर में लाब पूजा करबे तब एग्जाम देबे

लाइ बे देबै तऽ लाइव दियो लाइव देना हम घर में पूजा करबो नीक से अथी करबो बुझली ना भोजो करबै तकर बाद से किछो हेतै भोज करबै ही कतऽ से हम खर्चा दिया सकबै अब अपन बाप जे मलेशिया में छै तऽ ना तऽ बुला पिरसी मुठे से उते भी तऽ ना हेतौ बुढ़ा पिलसी बाकरी मूर्ति जे कहै छी रंग पेंट केला

बाबा जा के लिख दिया एकरा किताब में का आ राम छालन के छी रावण ओहि में कथी ले जाइ छै अलगो से गोड़ लग लेल के भए गेल कोनो ओ जरूरी छै। समसिया एकटा तस पकड़ नहीं गए अगो बाबू रुक ना गनिया हाथ तोड़ में एते भारी मोबाइल है छै

सुनू ने दुआर पर फिसका देने छियै दोसर आदमी के छियै के तो वहाँ दोसर बना देबी दादी बड़ छी से हेतै दुआर पर से दिया देतै लोग ककरो बना देने छियै हमहूँ असगरबा आदमी के हमरो फुर्सत नहि भेटै छै भरि दिना रहै छै कामे माटे थाले की छै आब समय रहलै चोटे चौर खिचबै लए चलि आबै छियै कही ना बाजे ना कहीं नौकरा गो बन ए तोहरा कहै छियै ठीक छै भने कहलिए कि तोरा त हाथ का कारीगरी झहक रहती दोसरो बना ग फिर समयो रहता तब न दोसर तेसर आब चारिटा दिन रहल कहलिए भोजा बेर में कुम्हार नहीं रोप गोर मोर लागल नहीं सरस्वती माता विद्या देते भेद गेले

ए उ त हाथ पकड़ के जतो तोरा लिख देतो हे ए, तू तऽ बिदिया एते दिमाग मे देस तोरा जनस्ता मे बनबै छ सुन न कहै छौ मूर्तिये लाय जेबी न तऽ अपना से स्कूल स्कूल जाय पड़तो अपना दिमाग राखऽ पड़तो पढ़े लिखे पर तकर बादे पास हेबी हां तो पहिले पास हो पड़ा दू ए सरस्वती महारानी तोरा विधिये ने देतो ज्ञाने ने देतो तू स्कूले ने जेबी छोरा पाइ कते ला बाबा गिन दै छियै पैसा के बात नहीं है तो बुझल

तोरा काम ले मिस्त्री जाना देख तोरा काम बड़ा ले रही घर जीते देखे छी अखन तक तू कोनो काम नहीं कला अब तीन चार दिन रह गेले या केना काम करबा हर खाली खनिए में हर घुसा देब कि क्या मो करब हो दिन रात लगल रहे छे भाईजी हे मूर्तिए पाछू लगल रहे छे बुझलिया ई सब के छी मिस्त्री हो ये वही पड़ोसिया नाम के पहले सुनल के मूर्ति कते पैसा देबा

कही ना अब कथी कथी एमे आना पड़ते नहीं आना पड़ते से कहाँ कही पंद्रह सकते? ओए एक हजार दिना तोरा पुर्जे बना देबो तू तऽ एकटा मूर्ति बनबै छ बुझ की पर जे पहाड़ उठा के जे- एक घर जता मकान थोड़ी आबि गेलै। छै ए जतना नौटा दस टा बनबै छियै देवघरा आरमे मूर्ति जन्माष्टमी बनबै छियै म, काली बनबै छियै

अपना हम शौक से बनेबे छियै कि खाली बेचे लो बिजनेस करे छियै हम नहि से नहि झगड़ा कए कऽ नहि कहै छै तोरा द्वारा भान तोरा बचत मूर्तिये नहि बनबैके चाही तऽ हम बना देबै एकटा छोट नान ओते लोभी आदमी नहि छियै हम ई माता सरस्वती के बेचना नहि पूरे छियै हम हँ नहि आधे अहिना कऽ नहि हेतै नहि हेतै ओकरा कहि दह नहि हमरा चाही तऽ हम कलाकार छी तऽ हमरा चाही हमरा उ मूर्ति चाही ओए कलाकार छै तऽ माटि तरसँ सृष्टि कए देबै ओहिपर

टको कम पड़तो ना ए ई 5000 में तोरा तेरा मूर्ति बना ला हां छोट मूर्ति तो एकरा अपन दुआर पर बना देलिए हमरा कुछो नहीं लगले खाली हमरा हाथ बना ला वर्का नर बजा के ना तोरा टाइम नहीं छौ यार चारिए दिन बचल छौ हमरा बचल छै हम कथी लो ले तो बीस हजार टका पड़तो चल दुआर पर आबै छौ तोरा ते हम गन देबो हाँ तो मारि ताटि निकाल के राख सुन ना खर्चा राख हम आबै छौ सुनबै नहीं अहू से नीक बना बोझ जो जो जो

फिनिश कए देबो एक टका मिस्त्री हाँ। कहले कि ओए विद्यार्थी छोड़ी के हाँ। हाफ हमरा बड़ा निक लगले है, है एक नंबर हम, हम हमरो काम कए के कनी दिन रात खैर पढ़े में बड़ी मुश्किल छै सरस्वती महाराणा भर चलै छै रे ककरो असे में चलैत रहत कहिस भाय हाँ, एकटा के स्कूल स्कूल नहीं जाय छले थान में थान गाछ में जाके भरि दिना बैठल रहे छै पीपर डार पर आ मोबाइल मोबाइल खरीद रहे छै मोबाइल के बजैत रहे स्कूल जेतै तब ने पास हेतै एकर लट के विद्यार्थी तऽ कहाँ से कहाँ पहुँचबै आ ई जगह आइ जहिना के तहिना ले ले दै छी हम ले थोड़ा ओकर मामला छै हमर